mwaka alip aryo ki pyeraryo, 2020, nino ma ladit lobo keto kwede kigeng me acakki me lweny i kom two me Corona, kare eno ni pud kilwongo ni Corona pud peya olokke to Covid 19. jo okene waco papatte moni tye, jo okene lwongo ni Corona, jo okene lwongo ni Covid 19. Corona dok nongo yot yot, ka dong oo Covid 19, Nongo dong bito ata. nongo dong
jo okene waco kumeno. So ladit lobo oketo kigeng nino arye, apar wiye angwen, two weeks. pe tye wot mutoka pe owoti tic obed peke jo ma gu woto aye ma gu tye aye jo me cuk jo me ot yat me acakki me lok down pat wucakke mapat dano owinyo mapat ento it was the beginning of more lockdown.
Lockdown mutimme me acel was the beginning is almost obedo calo agiki pa piny. Ki bota anongo calo gin ma pe twere but because I was among the essential workers aco odiko con awaco ni how will the city look like ni dano weng pe gubed dukan, dukan weng nongo kiloro, jami weng nongo is at a stand still. I thought was a dream ento odiko ma aco I realize ni nen calo wi lobo dong ogik o pien pe ineno ngati mo keken but neighbors ma ibedo kwedgi an I used to be in a gate ma neighbors mukene bene pe gikato woko gilworo lutino alone can not even interact amongst themselves pien two covid tye megwa dong obedo rac megwa ni came with a bit of stigima ma kicimo wangi wangi lakodi jo ma giwoto eni ni journalist giwoto twatwal Gin aye gubo keliwa ma gubo keliwa two.
I nge ladit lobo kong nongo oketo kong ni fourteen days keken, otyeko medo ne, otyeko medo ne, wabedo gang pi dweri adek, ocakke i March, April, May, gony ocako bino i dwe me abic gi kenya en aye gony manok anok iwaco oo taxi owot ki dano aryo, dano angwen, dano adek i kabedo acel, ki geng eno odiyo dano madwong wa kun bedo dano pud tye ka recovering ento jo mukene giwaco ni ki geng ma kiketo i kom covid 19 ni en aye dong itye ki neno ne ni lubanga kara tye nyo in pe iromo fighting nature pien while wan wabedo gang ki geng jami mukene tye wot anyim ineno piny murumo wa tye ka kwo gire maber kot tye ka cwer ceng tye ka ryeny jami weng tye ka wot maber. Ki waci peko pa lawoti is none of your business ki mukene Ni gin ma timme i ot pa jirani pe gengi nino. Now, eno aye obedo calo peko me Covid ni humanity, human activity came to a stand still. Ento kwo pa jami me lum tye ka medde anyim. Yes. Now, jami mukene bene obedo atima and there are some communities ma bene kwo obedo ka wot normally. They were not even bothered. Now, Ket gin mo kel lworo madit aye to ma obedo madwong ma iwinyo dano tye ka to ca weng iwinyo dano tye ka to dano onongo two dano you know all we knew by that time was two and ka nongo dano lworo two mukene bene calo kite kilworo ki covid di nen calo dano gwokke matek wek pe ginong two. Pat i i i kigeng me acel me twenty twenty eno ni lu pien wi po corona bino ki variants madwong Yeah. wa delta variant variant moni kono kono wiya wil nyeo ento wiya po mo mu keto lworo madit i kom dano aye obedo Delta variant ma dok obedo i twenty twenty one dwe me abic-ci, June, gi kenyo ma piny weng iwinyo neighbourhood-di weng nongo cawa weng nongo ambulance tye ka kok ka tero dano nyo ka gamo dano ki i gang. Kare eno aye nongo kigeng tye ento wel namba me to pa Corona bene onongo lamal so pinge onongo lworo madit tye. I, I, I, en aye ma obino nena, I was a victim. ni. Otimme, ata mi ocito ki rwed mo abiro-gi ni, An aco, min Liz onongo tye ka cito agonnye. Watero min Liz ogonnye-o maber, ma oa ki i ot-yat odwogo gang nino aryo, latin nino adek keken, ki nongo ni tye ki Covid. Min latin ki latin weng?
Min latin. Ki min latin.
Latin kong? Latin tye cef, ento mine tye ki Covid. Emma, latin me nino adek. bedo ki covid mine tye ki covid en tye okeny pe romo dot pe ngeyo wa ngo myero itim wacito oyara wa yot jo laco waci ngeyo ngo nen calo this is the end of the family pien pe angeyo ka ma madam okato makwo pe angeyo ka latin abo kato kwede latin obedo dong ka dot dot cak ento amito miya advice ngo ma obo timo ki waca ni ngeyo ngo ngati mo eken ma donyo i ot yat kany nongo tye mask up ma nyutte yamo marac ma romo latin romo nongo ki two pe. Dong gin ma in itim, kiminwa kori do te ot ot oyat ki laco kori do inge kit ma dako buto kede woko ni wale wa umo maber ki net latin buto te ot. Wa tingo latin ca me doto caki wa tingo wa tero bot mine. Mine kor tye oxygen. Doto cak wa ilo wa bedo. Ento amito waci ni I took my sole responsibility awaci inge ngo kane kwo do obutum kany. An bene abidok gang ki two ma nongo bene pe angeyo ngo ma tye. Pien i gangwa, ajuko gangwa waci ngati mo keken pe oo i ganga ka ma an abedo i otta. Meno gin miya acel. Neighbors ma tye kenyo-ni weng aketo barricade ma ngat ma oo pe. Ento amito wacci ni aa ki i ot yat, pe amoro ngatu, pe aloko ngatu mo. Abino atedo, tedo pii, atedo those mixed concoction, Kono mucungwa ngo ngo gini atingo adok cene o yat I did that for one week later on aceto anongo ki kwanya madam mo ki yamo awaci ngo ni ki kwanya awaci ni God is working ento ki waci ni myero pe acet gang I think I am one of the guys who defied that rule of covid awaci ni Ka ato nyo ka dong family na tye latin mene koni ka mine gwok obedo pe, latin mene koni ka two omako then why am I there? Par ki geng wat experience pa dano mito wa bed ki ki show mo acel ma dano bino ka acel ka tito experience gi me ki geng ngo ma ki gengo timo ikom gi dano ma pat pat wa tin pud wa tye ka winyo family breakdown Pingo? Pi lok ma Covid otimo tutwale lok ma kigeng. Ibedo i bedo ma nongo komi lit ento loneliness me kigeng pat. Ito kwede pien nongo ci keni. Ka ipe ki dano lok depression, stress obedo madwong pe iromo cito ka mo, ngat mo pe romo limi, itye okeni, komi lit, itye i isolation. So, watye ka temo po kany cakki me kigeng ma ladit lowo oketo i mwaka me 2020-ni. Woro malit tutwal wa kombeddi pwodi dano gitye ka neno adwoki pa kigeng eno. Watye ka nywakone manok, wawaco wa mito cawa olo nyo nino acel lolu ka temo nywako can ma dano odeno i kare eno ma